ساݙی سیڑھ تے آ اور مر ونڄاں تاں ول میݙی وفا یاد کریسیں مر ونڄاں تاں ول میݙی وفا یاد کریسیں ڳل لیندا ہݨیں موت کوں کیا یاد کریسیں بسم اللہ مر ونڄاں تاں مر ونڄاں تاں

ہن جیرھی عمر دے حصے اچ پہنچے کھڑے ہیں لطیف لہجے دیاں لذتاں لٹا کے ٹر ونجنڑ اے لطیف لہجے دیاں لذتاں لٹا کے ٹر ونجنڑ اے اساں زبان دی ماکھی مکا کے ٹر ونجنڑ اے اساں زبان دی ماکھی دویب لطیف لہجے دیاں لذتاں لٹا کے ٹر ونجنڑ اے اساں زبان دی ماکھی مکا کے ٹر ونجنڑ اے تیں ساکوں زہر پلاون دا آہر نہیں کرنا تیں ساکوں زہر پلاون دا آہر نہیں کرنا اساں صلیب تے خود کوں پچا کے ٹر ویندے تیں ساکوں زہر پلاون دا آہر نہیں کرنا اساں صلیب تے خود کوں پچا کے ٹر ویندے تیڈی گلی تیڈا وسبا وسیب وسدا رہے تیݙی ڳلی تیݙا وسبا وسیب وسدا رہے اساں نصیب کوں نندروں جگا کے ٹر ونڄݨے تیݙی ڳلی تیݙا وسبا وسیب وسدا رہے اساں نصیب کوں نندروں جگا کے ٹر ونڄݨے اور ٻوہڑ دے وݨ دی وݙائی سدا سوائی رہے۔ ٻہڑ دے وݨ دی وݙائی سدا سوائی رہے مسافریں تاں پسینہ سکا کے ٹر ونڄݨے ٻہڑ دے وݨ دی وݙائی بسم اللہ سی تہاݙی سمجھ توں معرفت توں صدقے ٻہڑ دے وݨ دی وݙائی سدا سوائی رہے مسافریں تاں پسینہ سکا کے ٹر ونجنے اے ہنج دے دریا کوں چاڑھا ہمیش نہیں رہنا اے ہنج دے دریا کوں چاڑھا ہمیش نہیں رہنا مہاگ مونجھ دی آخر دھوا کے ٹر ونجنے اے ہنج دے دریا کوں اے ہنج دے دریا کوں چاڑھا ہمیش نہیں رہنا مہاگ مونجھ دی آخر دھوا کے ٹر ونجنے اور مقطع ڈیکھ سو کے غزل خراج ہے خادم سجاک نینا دا غزل خراج ہے خادم سجاگ نیناں دا قلم دے فرض دا قرضہ سجھا کے ٹر ونجڑے لطیف لہجے جاں لذتاں لٹا کے ٹر ونجڑے اساں زبان دی ماکھی مکا کے ٹر ونجڑے ہو کتاب کئی تا کتاب ہیں بے بیٹھن جڑے صاحب کتاب شورا بیٹھن تھے آون والا وقت اگوں تیں ویندا ویندا لگدے۔ اے جدید غزلاں لوک لکھدے پئن تاں اساں ایویں نقل ماریے میں انہاں دی۔ میں اے بڈھڑا سینگ بھرا کے رل تاں نی وی سگدا گابھیں دے کٹھے۔ بہرحال آون والا وقت اگوں تیں ویندا ویندا لگدے۔ ظاہر سن سالیں دا چھوٹا عقلوں وڈکا لگدے۔ اے نوجوان سارے کولوں اگوں تیں ڈیڑھ سالاں۔ اے میں تسلیم کھڑا کرنا برسر ممبر۔ آون والا وقت اگوں تیں۔ ویندا ویندا لگدے ظاہر سن سالیں دا چھوٹا عقلوں ورکا لگدے اور کہیں دا ہووݨ ہوند نہ سمجھݨ آپ توں مکرݨ ہوندے کہیں دا ہووݨ ہوند نہ سمجھݨ آپ توں مکرݨ ہوندے ہوندا صرف اوہو ہے جینکوں ہوندا ہوندا لگدے کہیں دا ہووݨ ہوند نہ سمجھݨ آپ توں مکرݨ ہوندے ہوندا صرف اوہو ہے جینکوں ہوندا ہوندا لگدے اور زندہ ظرف ضمیر دا مالک مر کے وی نئیں مردا۔ زندہ ظرف ضمیر دا مالک مر کے وی نئیں مردا ظرف ضمیر دا مویا بندہ جیندے مویا لگدے۔ زندہ ظرف ضمیر دا مالک مر کے وی نئیں مردا۔ ظرف ضمیر دا مویا بندہ جیندے مویا لگدے اور کھل کے ملن والا کہیں توں سوکھا نہیں پرکھیندا کھل کے ملن والا کہیں توں سوکھا نہیں پرکھیندا گال کرے تاں بندے دی اوقات دا پتہ لگدے بسم اللہ بسم اللہ سی بسم اللہ سی مہربانی سی کھل کے ملن والا کہیں توں سوکھا نہیں پرکھیندا ڳالھ کرے تاں بندے دی اوقات دا پتہ لڳدے او ٹردا بندہ پندھ کر ویندے لوک سیاݨے آہدن نوجوان توجہ کرسن ٹردا بندہ پندھ کر ویندے لوک سیاݨے آہدن موڑ کوں منزل سمجھݨ والا آپ ادھورا لڳدے اے زندگی دے موڑ ہن اونکوں منزل سمجھ کے بندہ ڈھائے نہ ونڄے موڑ کوں منزل سمجھݨ والا آپ ادھورا لگدے اور سانجھ تاں کہیں جوفے دا ناں نئیں سانجھ تاں پیار دا ناں ہے سانجھ تاں کہیں جوفے دا ناں نئیں سانجھ تاں پیار دا ناں ہے جون جتھو دا واسی ہووے ساکو سانجھا لگدے سانجھ تاں کہیں جوفے دا ناں نئیں سانجھ تاں پیار دا ناں ہے جون جتھو دا واسی ہووے ساکو سانجھا لگدے اور بھوئیں تے چھائے کے تارے گنڑدیں چندر ہتھیں نئیں آندا۔ پوری توجہ بھوئیں تے چھاہ کے بھوئیں تے چھاہ کے تارے گنڑدیں چندر ہتھیں نئیں آندا سر اسمان تے نیون کیتے سر دا سودا لگدے بھوئیں تے چھاہ کے تارے گنڑدیں چندر ہتھیں نئیں آندا سر اسمان تے نیون کیتے سر دا سودا لگدے اور مکتا کہ منہ والے دا منہ ہے سیاں سائیں دی نسبت سانگے ایکوں تالی آدن میرے خیال جیرے سن سو دا کہ منہ والے دا منہ ہے سائیاں سائیں دی نسبت سانگے دائرہ دین پناہ دا خادم شاعر چوکھا لگ دے منہ والے دا منہ ہے سائیاں سائیں دی نسبت سانگے دائرہ دین پناہ دا خادم شاعر چوکھا لگ دے ایک نظم دا ایک